Ginn ech just ganz kuerz op eis Punkten an, da kënnen mer eis gemeinsam nach den Här Reuter uewen an an d'Untersuchungskommissioun kënnen. Ech mengen, esou huet vun Iech schonn egal, kommt dann nunn eraus. Ma mir hunn zwee grouss Themaen, déi dës Woch akut sinn, nieft de Récktrëttsfuerderungen an der Vertrauensfro. Dat ass eemol d'Netzneutralitéit, déi e Mëttwoch soll an der Chamber diskutéiert ginn. Wat ass Netzneutralitéit? Dat ass u sech ganz einfach. Wéi mer d'Bläischt behandelen vun Datepäck. En Datepäck, dat ass do wou d'Informatiounen, déi iwwer den Internet géien, mat dra sinn. Wann d'Netzneutralitéit net garantéiert ass, da kënnen divers Szenarien geschéien, déi mer och op eisem Handout opgefouert hunn. Do ass zum Beispill, datt d'Post kann

Dat ass de Punkt, wat ka geschéien, wann d'Netzneutralitéit net garantéiert ass. Wann ech d'Donnéeën awer och net méi gläich behandele wëll, ass ee wichtege Facteur, an dat heescht nämlech, datt ech muss am Pak erakucken. Dat heescht, ech muss am Pak erakucken, wat ass an där Informatioun dran. Dat heescht, domadder gëtt natierlech d'Privatsphär verletzt an et ass ganz kloer eng total Iwwerwaachung vum Internet, déi néideg ass, fir Netzneutralitéit ze garantéieren. Déi Packet Inspection huet jiddwereen elo gesinn, wat dat ass. Dat ass dat, wat d'Amerikaner mat Prism gemaach hunn, och eppes, op wat ech kuerz nach wäert zeréckkommen. Dann, schonn haut gëtt et déi Bestriewunge Provideren zu enger Aart Hëllefspolice am Netz ze maachen. Acta huet dat gewisen, den aktuellen Traité TAFTA, deen am Europaparlament ass, soll dat nämmlecht maachen, dat ass den Transatlantic Free Trade Agreement. Gläichzäiteg PRISM, wéi ech gesot hunn, ass och ganz kloer nëmme méiglech, wann ech all d'Päck erakucken an domat en Internet iwwerwaachen. D'EU ass schonn méi wäit. D'EU-Kommissärin Nelly Kroes huet och mëttlerweil d'Meenung, datt d'Netzneutralitéit gesetzlech festgeschriwwe muss ginn. Leider, muss ech soen, huet se op deem Gebitt schonn e puer Mol hir Meenung gewiesselt. Dat heescht, et ass keng Garantie, datt se d'nächst Joer no den Europawahlen nach ëmmer déi nämmlecht Meenung huet wéi haut. Onofhängeg vun Europa brauche mir hei zu Lëtzebuerg esou schnell wéi méiglech e Gesetz, wat d'Netzneutralitéit festschreift. Wa mer dann méi spéit dat Gesetz nobessere mussen, wéi esou oft mat Gesetzer, dann ass dat manner schlëmm, wéi wa mer haut einfach soen, d'gesetzlech Regelunge ginn net gebraucht. Mir gesi ganz gutt an Däitschland, wouhier déi Diskussioun kënnt. D'Telekom huet gemengt, hir Netzer géifen net méi duergoe fir alles ze iwwerdroen, wat vun hinne gefuerdert gëtt. An amplaz d'Netzer auszebauen, maachen si et elo esou, de Volume esou kleng wéi méiglech ze halen. Dat ass sécherlech eng Method, déi och bei engem kommerziellen Netzbetreiber verständlech ass. Mee dat ass och de Grond, firwat d'Pirate fuerderen, datt d'Netzer zeréck. an d'öffentlech Hand gehéieren an dann d'Providere just nach d'Utilisatioun vun deenen Netzer bedreiwen. Iwwregens huet d'Post gesot, datt à moyen terme hir Netzer och net méi dierften, wäerten duergoen. Dat heescht, och hei zu Lëtzebuerg wëll d'Post sech schonn de Wee ophalen, fir Netzneutralitéit gegebenenfalls anzeschränken. Den Eugène Berger huet a senger Conclusioun vum Rapport iwwer d'Netzanzwengtheet zu Lëtzebuerg geschriwwen, Finalement, il faut souligner l'importance d'une éducation aux médias dans les écoles dans un but de prévention d'inégalités d'accès. Eis Fro ass elo, et schéint, datt dat esou gesi gëtt an der Chamber, D'Fro ass, Wéini gëtt et do ëmgesat? Ech mengen, d'Piratepartei fuerdert säit laangem e Mediekompetenzunterricht. Och dëse gëtt jo scheinbar hei duerch dëse Rapport ënnerstëtzt. Elo ass natierlech d'Fro, Wéini kënnt dëse Mediekompetenzunterricht? Kënne mer hei nach virun de Wahle mat eppes rechnen oder musse mer tatsächlech déi nei Chamber ofwaarden, bis sech an där Saach eppes deet? Dann géif de Roy Baumann nach eppes iwwer d'Passenger Name Records soen, wat haut, wat och dës Woch, och e Mëttwoch am EU-Parlament wäert traitéiert ginn. Majo, de Passenger Name Record freet sech vläicht mol, wat ass dat? Majo, et ass eng Moossnam am Kampf géint den Terrorismus, wou eng 60 eenzel Donnéeë gespäichert ginn. Déi bezihe sech op d'Iessgewunnechten, Sëtzpreferenzen, Gesondheetlech Infoen, Bezueldonnéeën, awer och a wéi engem Reesbüro een zum Beispill seng Rees gebucht huet. An dat soll bei innereuropäesche Flich souwéi och bei Flich an an aus der EU gemeet ginn. An dat wërft natierlech e puer Froen op. Bei mir ass do d'Fro vun der Privatsphär, well ech mengen, esou Saache geet keen einfach keen eppes un. An ass dat och am Sënn vum Schengevertrag, well innereuropäesch Reese mat systematesche Kontrollen, Dat passt einfach net zesummen. Et gëtt och ëmmer nach kee Beweis, datt esou Iwwerwaachungen iwwerhaapt eppes zur Sécherheet kënne bäidroen, well zum Beispill déi dänesch Police huet viru kuerzem missen zouginn, datt Virratsdatespäicherung an och Internetiwwerwaachung absolut näischt bruecht huet. Och d'Mëssbrauchsgefor ass immens grouss, well einfach vill Iwwerwaachungsmesuren agefouert goufen a fir den Terrorismus an trotzdeem fir alles Méigleches elo benotzt ginn. An och all Fluchpassagéier gëtt hei einfach als Terrorist ugesinn. Dat ass och net richteg. Den zoustännegen Ausschloss am EU-Parlament huet do dergéint gestëmmt an dofir gëtt et och natierlech kee Grond sech deem ze widdersetzen. An déi lëtzebuergesch EU-Deputéiert hunn och en ähnlecht Ofkommes mat den USA ofgeleent. An et gëtt einfach kee Grond, anescht do ze stëmmen. An et gëtt schonn esou ähnlech Ofkommes an den USA an an Australien. An do gi mir hinnen eis Donnéeën a si kënnen domadder maachen, wat si wëllen. A mir hunn keng Kontroll doriwwer, wou dat alles higelaangt. An och d'Russe wëllen déi Donnéeën. An déi EU-Kommissioun wëll elo natierlech net, datt d'Russen déi do kréien, well se Angscht hunn, datt d'Russen eben iergendeppes mat deenen Donnéeën ufänken. An do gëtt et natierlech keng Kohärenz, well déi bei deenen enge gëtt et accordéiert a bei deenen anere gëtt awer aus Angscht viru Mëssbrauch net. geholl.
Ganz wichteg do ass nach eppes, datt mir all Austausch vu privaten Donnéeën ofleenen, aus deem ganz simpele Grond, datt do natierlech keng europäesch Dateschutznorme kënnen agehale ginn. D'USA huet guer keen Dateschutzgesetz, Australien e bësse méi, awer nach ëmmer net europäesche Standard. Dat heescht, hei gi perséinlech Donnéeën ouni Nout quasi fräiginn fir de Gebrauch ouni datt hei Dateschutzstandarden agehale ginn. An dann kommen ech zu deem Thema wat eis e bëssen iwwerrascht huet, well mer geduet haten dat géif hei zu Lëtzebuerg awer méi lues goen, méi gemittlech goen an et géif net op eemol e Freide ganz ganz ganz ganz schnell goen. Mir haten dës Pressekonferenz geziilt mam Thema Netzneutralitéit an EU Passenger Name Records agelueden, wollten eis awer natierlech ophalen, fir de Récktrëtt vum Här Frieden ze fuerderen, genausou wéi eng Vertrauensfro fir d'Regierung. Dës Fuerderung hu mer elo schonn e Freide missten erausschécken, well einfach d'Regierung gewisen huet, an och d'Resultater vun der Enquêtëkommissioun weisen, datt, weder den Här Frieden als individuelle Justizminister nach haltbar war, bon, en ass mëttlerweil net méi Justizminister, mee en ass weiderhin e Minister, mee och datt d'Regierung hei en akute Vertrauensverloscht ze bedauern huet. De Récktrëtt vum Här Frieden als Minister ass an eisen Aen en absolute Minimum. Hien huet probéiert als deemolege Justizminister Afloss op eng lafend Enquête ze huelen. Wann hien elo nach soe géif, jo et ass scho méi oft virkomm, datt e Minister wollt Afloss op e Procureur huelen, esou kann dat sinn, mir bedaueren dat, dat ass net eis Visioun vun engem Rechtsstaat. Elo kann een och soen. En huet et jo awer net esou gemengt, huet en awer e Freiden esou net an der Enquêtëkommissioun gesot, an der Justizkommissioun, pardon, gesot. Gläichzäiteg huet en awer, an dat ass vill méi dramatesch wéi op de Procureur probéieren Afloss ze huelen, probéiert Afloss ze huelen op eng Juge d'instruction. D'Jugë sinn net ouni Grond onofhängeg vun Exekutiv a Legislativ. Mir hunn en drëtte Pilier am Rechtsstaat, dee sou onofhängeg wéi méiglech soll fonctionnéieren, fir datt eebe keng politesch Aflossnam während engem Prozess geschitt. Dat ass hei massivst violéiert ginn. An eleng wéinst esou enger Ausso muss e Minister zerécktrieden. Dat heescht, de Récktrëtt vum Här Frieden ass den absolute Minimum am Name vun der Piratepartei, fir iergendwéi nach Vertraue kënnen an de Rechtsstaat hei zu Lëtzebuerg ze hunn. Dann d'Vertrauensfro iwwert d'ganz Regierung. An eisen Aen, a mir begréissen ausdrécklech, datt d'DP do deen aneschte Wee gewielt huet, wéi mir et och virgeschloen hunn, nämlech eng Vertrauensfro iwwert d'ganz Regierung ze stellen. Dat ass an séich emol wichteg fir d'Vertraue vun de Bierger an d'Politik. Hei geet et net ëm eng perséinlech Omerta géint den Här Juncker oder géint iergend en anere Regierungsmember. Hei geet et ëm d'Vertraue vun de Lëtzebuerger an d'Politiker, déi se regéieren. Dat heescht, déi Vertrauensfro ass ausdrécklech esou virgesinn, och an de Gesetzer, fir, wann et Doute ginn, datt d'Chamber als Vertrieder vum Bierger d'Vertrauen an d'Regierung verléiert, datt een déi stelle kann. Firwat kéint een d'Vertrauen an d'Regierung verlueren? Engersäits natierlech déi ganz Rallye-Affär. Dann zousätzlech zu der Strell-Affär kënnt d'Bommeleeër-Affär. Dann kënnt nach eng Affär Wickreng-Léiweng, déi och méi wéi eng Kéier thematiséiert ginn ass. Dann ass et do nach déi onsäglech Episod mam Här Schmit a mat der Police ginn. Bon, ech kéint elo weiderfuere mat den Opzielungen. Grënn fir d'Vertrauen an eis Regierung ze verléieren, ginn et der genuch. Dofir ass et elo wichteg, déi Vertrauensfro am Parlament ze stellen. Mir wäerten haut am Laf vum Dag nach erausfannen, wéini déi da elo konkret tabléiert gëtt. Mir als Piraten fuerderen op alle Fall, se esou schnell wéi méiglech ze tabléieren, fir datt d'Vertrauen erëm hiergestallt ka ginn. An deem Kontext appelléiere mir natierlech och un d'LSAP, hei ze weisen, datt si zum Rechtsstaat stinn. geet net drëm, Kappnicker fir eng CSV-Regierung ze sinn, mee et geet hei drëm, Réckgrat ze beweisen an ze beweisen, datt och eng LSAP sech nach kloer zu engem Rechtsstaat bekennt, wou Aflossname vu Ministeren op d'Justiz net tolerabel sinn. Ech mengen, dat ass de groussen Appell,

U sech huet kee vun eis gewonnert, datt d'NSA géif Accès op déi Serveren hunn. Et huet kee vun eis gewonnert, datt d'NSA den Traffic, deen iwwer d'Leitungen an d'USA fléisst, géif matlauschteren. D'Wonner, Mir wësse jo mëttlerweil, datt d'NSA och an Europa Ofhéierstatioune fir Echelon bedriwwen huet, wat all Telekommunikatiouns. Operatiounen, dat heescht Gespréicher, SMS, Fax, konnt matlauschteren. Dat sinn alles keng grouss Geheimnisser. Dat heescht, erstaunt, erschreckt, datt se dat géife maachen, ware mer éischter net. Erschreckt éischter iwwer d'Dimensioun, déi awer esou grouss ass, an iwwer déi bereetwëlleg Kooperatioun vun de groussen Entreprisen. Wat iwwregens rëm eng Preuve dofir ass, datt Europa méi muss an dem Secteur IT-Technologië maachen. Déi Méiglechkeeten vun der NSA ware just do, well d'USA quasi deen eenzege Player op der Welt sinn, deen IT-Entreprisen huet. Dat heescht, fir eis ass et ganz kloer, mir musse méi maache fir an Europa, a firwat net hei zu Lëtzebuerg, déi Entreprisen och mat hiren Datacenteren unzesidelen, nei, en neie Google hei an Europa ze kreéieren, nei E-Mails-Provideren ze hunn, a domadder déi och ënner d'Dateschutzgesetzer vun der EU ze stellen. Och wann déi net perfekt sinn, sinn déi sécherlech besser wéi dat wat Amerika ass. Gläichzäiteg ass natierlech dee Whistleblower, den Edward Snowden, absolut ze commandéieren fir dat wat e gemaach huet. Et brauch enorme Courage fir, nodeem ee gesinn huet wat mam Bradley Manning geschitt, sech nach ze trauen der NSA esou kloer ze weisen wat ee vun hir hält. Et ass enorm couragéis vun him, sech engem Journalisum ze vertrauen an dann och nach ëffentlech mat sengem Numm dozou ze stoen. Mir als Piraten hunn gëschter Owend schonn, kuerz nodeem bekannt ginn ass, datt den Ed Snowden politeschen Asyl sicht, keng zwou Sekonne missten iwwerleeën. Dat ass fir eis. Ganz kloer, Whistleblower brauche Schutz. Mir mussen en Exempel statuéieren, datt Whistleblowing wichteg ass fir eng staark Zivilgesellschaft. An dofir fuerdere mir natierlech d'Lëtzebuerger Regierung op, datt se dem Här Snowden politeschen Asyl offréiert. Wou besser wéi an deem schéine klenge Lëtzebuerg? Hei musse mer wéinstens keng Killed Roads méi fäerten, zumindest bis elo ass mer kee Fall bekannt, wou d'Amerikaner eng Dron hei zu Lëtzebuerg agesat hätten. An dann hoffe mer, datt dat och esou bleift.